dumelang ke a le lotšha ke a le tamiša ke re mošate go se moyega dr magabo le kgono ke rata gore re dire daily prediction re kwe matsogo gore na tša le kgono di tlo sepela ka sebopego mang gomme pele re thoma ke rata gore ke amogele ba e le gore ke mathomo ba tsena mo lenaneo la rena la semoya ka dr magabo gomme ke rata go le botsa gore le tlo ipshina ka ditaba tše ke le tshwaretšego tsona ebile ke kgopela gore le subscribe le like channel ya rena le kgotle le yona notification bell okay ke rata re tsena ditabeng daily prediction ya rena re ko rena tša masadi reng ke na le karata tše mmalwa mare ke tlo di tša ka group ka group ke na le the seven of coins ka ba le the queen of wands ka ba le the eight of cups ka tšona dikarata tše molaetša o ko kgwetšago go tšwa go mangwelwe a rena le badimo ba rena ba bolela kudu ka mošomo wa gago mošomo e leng gore ba bolela ba re o tla o tlišetša katlego mešomo ya rena ka mehla re fa ke tše dingwe tša di-blessings tše le gore di fa ke mangwele a rena ka nako ngwe re seke ra fela re lebala gore mešomo e re nago le yona ke tšona di-blessings ke ka mokgwa di-blessings tsa rena di tlang ka gona Ba bangwe e ka no ba o le motho e le gore ke business, o na le business ya gago. O mongwe mohlomongwe ke dilo tša go tshwana le di-tender jwalo le jwalo, ke yona katlego e le gore goba blessings tše le badimo ba o fa tšona. O mongwe e ka ba e le motho e le gore maybe ga a šome mare o kgwetše e le gore molekane wa gagwe wa šoma, tseba gore ge o le wena o le ka mo gae o sa šome o itlhwa mo gae a se gore a o šome wa šoma because every day wa tsoga wa make sure gore lapa la gago le a kolomakiwa le ba gabotse go ba le kganya ge bana ba boa dikolong ge molekano a boa mošomong wa gage o hwetša legae e le legae le le gore le a mo amogela le a kore it's welcoming ke kganya ka gare ga lapa wa phadima le badimo ba thabile gobane badimo le mangwele a rena ba rata lapa le rore le hlwekile lapa lelo le na le kganya le dirang le koba di-negative energies mangele a gago le badimo bao ba thaba ka mokgwa goba ka tsela e le gore o dira mošomo wa gago ka gona gobane o motho e le gore o dira mošomo wa ka botshepegi ene ba bolelago gape gore o motho e le gore o motho mo strong ge e le gona batho ba le re kgotšelo ba reporta go wena ga se wena motho o mo strict mara o kore o firm kore go go botša motho selo wa bona gore ke nnete o- se ka mokgono we ga se wena motho le wa go reka sefahlego wa kgotse e le gore um ka baka la gore ke mokete ke a mo favor

o tla kore o tla kgona go buna o tlo buna o tlo bona um ba re keng di-results di-good results tše le di tliša ke mošomo gago e le gore wena o dirile ka botshephe ka mokgwa e le gore mangele a ba nyaka gore o dire ka gona nako e nngwe o ka kgwetša e le gore um go ka ba le dikgakgano ka mo lapeng um goba mohlomongwe le ka sebe ka mo lapeng mohlomongwe dikgakgano magareng gago le o mongwe wa family goba le mogwera wa gago molaetša le gore o tla go wena ke ntho ela gore o se ka ba too much ka ra di-arguments nako tše dingwe ke nto e botse go no sepela just walk away from those arguments ene gape ba rata go kgalemela go motho e le gore kgwetše le gore o ka re ga relationship um mo e le gore mohlomongwe o ba le mokgole wa go kgwetša e le gore ga o hlomphe molekane wa gago kore ga o sa mmona gore ke molekane o no mo tšea for granted lerato le ya go fa lona ga o sa le bona mo e leng gore ka lena matšatši o tla tla o tlo ke tshola ba gare ba lebeletše o tla tla o tlo ke tshola so gore o be careful ka letšo di dirago o se ka kgotsa o dira letšo le gore ka lena matšatši o tla tla o tlo ke tshola ee ge e le gore mohlong wa bona relationship ya o berekele maybe le ka pele go dula fase o leka go e solver unless ge e le gore o lekile kgafetša kgafetša wa bona le wena gore a gona mo e nkišang gona it's okay o ka nna wa sepela

moya wa ka šala o ile fase kgaogana le batho ba mohuto wo ga o banyake ka ra bophelo ba gago ba o tlišetša sefifi ka bose bona wa kgotša mafeletšo kwa lako o focusa go swantse o dira mošomo wa gago ene mo e le gore go na le sefifi tšhelete ga e be gona tšhelete ya phatlalala tšhelete e nyaka mo e le gore go na le lethabo go na le kganya okay ke na le nine of cups ke na le the empress ke na le seven of wands le kgono um eh, e tla ba letšatši le le gore go tla ba busy kudu ka ra mošomo wa gago ge e le gore ke business business ya e tla e sepela gabotse go ba e le gore motlho mongwe o lemetše ko dilo tše di itseng maybe something to do with your work e ka ba di-parts tše di itseng di um like uh, di-products tse di itseng di-goods tse di itseng jalo jalo anything to do with your work today le ka reserva dilo tšeoe motlho mongwe le tsentšhe di-orders kae kae ke dilo tšelo le šoma ka tšona ke dilo tšelo ke dilo tšelo ke ke part of your business dilo tšeo di ka deliveriwa today o ka no ba ke pereka and then eh, motlho mongwe mošomo wa gago e le business ya ile ya gore o order dilo kae kae wa rekiša goba order dilo kae kae di go thuša go dira mošomo wa gago so dilo tšeo o ka di reserva today e tlo batšatši le le busy go wena so thoma o dira di-plans tšago e sa legane jwale e sa leforogo o plane letšatši la today go tšatši la go e be katlego And then ba bolela kudu ka good things tše e lego di tlo tla ka gare ga bophelo bja gago, ba re o tla, o tla buna mphufutšo wa phatla ya gago, o tla buna mphufutšo wa phatla ya gago. The more you work hard is the more good things are coming to you, the more you work hard is the more you will see good results, positive results. O tlo tšwela pele ka go theeletša mangwelo a ge ba bolela le wena ba tla bolela le wena kudu um ka tsela ya semoya kudu ka yona intuition ga bantse ba go guida kudu through di-thoughts ga bantse ba go guida le ka tsona ditoro jwalo le jwalo go ka kgwetša le gore maybe o na le business goba o bereka mo berekang gone then dilo ga di tlo sepela gabotse ba kgona gore ba go bontšhe ka tsona dilo tše tše tharo tše ke boletseng ka tsona gore aa mo dilo di ka sepela gabotse so go ra gore change style se le gore o bereka ka sona goba try go o checka gore na ge dilo di ka sepela gabotse ke eng ntho e nka e dirang gore dilo di sepela gabotse ka nako yo nngwe thapelo e tlo go thuša nako e nngwe ka kgwetšele gore o fila o kare o stuck ga o tsebo nako o direng ga o tsona tshware kae o beye kae short prayer nyanene o ya three minutes five minutes e tla go thuša go fetša go rapela fela o no kgomola o ntse o tswaletše matlho a gago wa theletša se se tswang mo moyeng wa gago gore na moya o reng o tla bona o tlo kgwetša di-answers tše o di nyakago and then o tlo kgona go ba le direction ka gare ga mošomo wa gago Le ge e le gore letšatši e tlo ba letšatši le le busy mara e tla ba o tla ba o šoma mošomo wa ka lethabo ke go bona o thabile ke go bona o le happy tšatši la lekgono mo e leng gore you are surrounded by batho ba e le gore ba go rata so badimo ba ba re o tsebe gore batho bana ba o šomang le bona batho ba o phelang le bona e ka ba bagwera batho ba lelapa jalo le jalo batho ba e le gore ba ka raga bophelo ba go tšatši la lekgono ke batho ba e le gore ba go rata go ra gore mangwele ba tla o tlišetša batho ba e le gore ba go rata ba go thekga tšatšing la lekgono ke na le the ten of coins ke na le the temperance and then ntho e kgolo ye ba go eletšang ka yona ke gore tšwela pele ka go leka- ka- ka- ka go leka- ka go phela o lekalekanyetša dilo tša bophelo ba gago Leka-lekanyetša dilo tša bophelo ba gago. Plana dilo tša gago. O se ke wa dira dilo ka last minute. Ka mehla dira ntho nngwe le nngwe ka nako ya yona. O se ka ba motho la go rata go postpona dilo o ntse o goga maoto. ka gobane go o dira se o postpone o goga maoto o sa dire dilo ka botshepegi goba ka mokgwa di swanetše dire ka gona o tlo kgwetsa tšatši le lengwe dilo di nyaka ka speedy speed ene yone ya ba ntho la gore o swanetše o thoma go bereka kore under pressure jale ene go bereka under pressure ga o sa kgona go focus ke mo e le gore di-mistakes tše dintšhi di tlo diragala mare go ka dira ntho e nngwe le nngwe ka nako ya yona dilo tša go di tlo sepela gabotse ene le batho ba berekang le bona goba batho ba e le gore wa ba bereka le bona ba kgona go bona matsapa e le gore wena wa tliša ka gare ga kgwebo yeowe gomme di-blessings di tla ba gona ene ba buša ba re um le ona mabaka a ditšhelete o tlo no tšwela pele wa šomiša gabotse mangwele ao ba go fa dimpho ba go fa di-blessings ba rata gore o di šomiša gabotse o se ka wa di šomiša bošaedi o gopole gore tomorrow will always come ke yona reading ya rena ya lekgono go ba e leng gore reading e e bolela le lena ke lakaletša mahlatse matlhogonolo go ba e le gore ga e bolele lena le seke la tshwenyega go ra gore e ka ba e bolela le o mongwe wa batho ba e le gore wa ba tseba gomme maelana ge motho a e tla go wena a ena le mathata ke maela le gore o ka mo fa ona ke a le leboga le ipshineng ka tšatši la lena